Dann begréissen ech Iech op eiser Pressekonferenz, déi mer aus aktuellem Ulass nach aberuff hunn, well jo bekannt ass, dass de Mëtten an der Chamber soll de Projet de loi iwwert de Contournement vu Käerjeng votéiert ginn, deen elo schonn esou laang an der öffentlecher Diskussioun ass. Um Dësch sëtzen de Marc Baum, dee Der jo sécher kennt, Deputéierten, deen och wäerte mëtten an der Chamber dozou schwätzen, d'Myriam Cecchetti, wat Conseillère ass vun eis am Suessemer Gemengerot, an de Jos Piccitelli, d'selwecht. D'Madame Arens ass och nach do, déi eis am Aarbechtsgrupp Contournement vertrëtt. De Mëtte gëtt also dee Projet gestëmmt, mat grousser Sécherheet. dee schonn esou laang an der Diskussioun ass, dee bedeit, dass eng Strooss vun iwwer 4 Kilometer duerch e Bësch gezu gëtt, deen zwëschent Käerjeng a Suessem läit, deen eenzege Bësch, dee wäit a breet an deeër Géigend do ze fannen ass. Dat ass e Projet, dee wäert 139 Milliounen kaschten. Dat ass net näischt, dat ass e ganz grousse Coup, wou mer dee ganz vill aner Saache kéinten maachen. Ech wëll och just drun erënneren, dass zum Beispill d'Aféierung vum gratis Transport mat öffentliche Verkéiersmëttelen 30 Milliounen géif kaschten, fir e bëssen d'Verhältnis opzezeechnen. De Projet gëtt domat begrënnt, dass et am Zentrum vu Käerjeng, an zwar op enger ganz bestëmmter Plaz bei de Luuten, en Ausstouss vu Stéckoxiden, NO2 heescht dat an der Fachsprooch, giff bestoen, deen liicht iwwert der europäescher Norm läit, déi duerch eng Direktiv, eng europäesch Direktiv festgeluet gëtt, déi, et ass eng europäesch Direktiv iwwert d'Loftqualitéit. Et steet zwar am am Rapport vum Projet de loi, deen de Mëtte votéiert gëtt, steet zwar do, déi Wäerter hätten d'Tendenz ze falen, mä se giffen awer bis d'Joer 2020 nach ëmmer, iwwert deem wäert leien, ass awer keng ganz grouss Projektioun 2020. Eleng sachlech gesinn ass och dat falsch, well momentan, dat geet och aus engem Communiqué vum Mouvement écologique ervir, deen déi Wäerter publizéiert huet, leien déi Wäerter schonn ënnert dem europäesche maximal wäert. An et ass jo evident, dass mat där ganzer Diskussioun, déi iwwert den Diesel de Moment iwwerall gefouert gëtt, dass et kloer ass, dass an deenen nächsten zéng Joer wäerten an alle Länner d'Dieselautoen ageschränkt ginn an d'Autoen net méi mat Dieseltreibstoff wäerten duerch Käerjeng fueren. sou dass et evident ass, dass dee Wäert nach weider wäert falen. Dat heescht, dat Argument, dat geholl ginn ass, fir dee Contournement ze rechtfertegen, ass haut schonn, huet keng real Basis méi. Dat muss ee wëssen. De Mouvement écologique huet duerfir och gefrot, dass. e Moratoire soll kommen iwwert déi Strooss do. D'Haaptargument, muss een ëmmer erëm betounen, ass jo, datt et op enger gewësser Plaz an der Käerjenger Strooss liicht iwwerhéichten Dioxin, Azott, wéi heescht dat, NOx, Wäerter géif ginn. Firwat steet déi Fro esou am Mëttelpunkt vun deenen NOx-Wäerter? Et ass e Gebitt, wat e puermol protegéiert ass. Dee Bësch an all dat Gebitt, wat ronderëm läit, féiert duerch eng Lëtzebuerger Naturschutzzon a féiert virun allem duerch eng europäesch Natura 2000-Zon, déi d'Fauna an d'Flora soll protegéieren. D'Regierungsexperten an deer sougenannter Supp, déi Ëmweltpréifung, déi ëmmer muss gemeet ginn, wann esou Projete virgeluet ginn, gi selwer dovun aus, datt dee Contournement ganz gravéierend negativ Auswierkungen op d'Ëmwelt wäert hunn an datt en net kann d'Konformitéit mat deer Direktiv Fauna a Flora hierstellen an datt duerfir muss eng Ausnam gemeet ginn zu deeër Direktiv. Déi Direktiv ass awer ganz restriktiv. Déi gesäit vir, dass éischtens emol muss no aneren Alternative gesicht ginn, wann ee wëll esou e Stroossebauprojet an Ugrëff huelen, an nëmme wa keng aner Alternativ wéi déi, en Agrëff an d'Natura 2000 Zon virzehuelen, do ass, Da kann emol driwwer diskutéiert ginn. An da muss et awer sinn aus Grënn, déi mat der öffentlecher Gesondheet zesummenhänken oder mat engem anere Gebitt vum öffentlechen Interesse, déi dann, et steet esouguer nach dran, d'Europäesch Kommissioun emol musse fir d'éischt beuerteelen, ob dat iwwerhaupt de Fall ass. Dat heescht, et ginn do ganz kloer Grenze fir esou Projeten, déi duerch eng europäesch Naturzon féieren. Déi Ausnahmen, déi invoquéiert gi vun der Regierung, oder am Ufank op d'mannst invoquéiert gi sinn, sinn net do. An et gëtt eng ganz Partie Alternativen zu esou engem Monsterprojet, wéi en do geplangt ass. An déi Alternative selwer stinn och am Plan sectoriel Transport dran. Dat geet vun neie Parkinge bei de Garen, iwwer nei Zucherliichterungen an der Gare vu Lëtzebuerg, iwwer Tramubannunge vun de Quartier périphérique vu Lëtzebuerg un den ëffentlechen Transport, soudass am Fong geholl Sich de Contournement do, wéinstens wat den Duerchgangsverkéier ugeet, net deen hausgemaachte Verkéier an der Gemeng Käerjeng, den Duerchgangsverkéier, deen iwwerens deeselwechten ass an alle Gemenge ronderëm, déi selwecht Problematik, dass et do aner Alternative gëtt, fir deem Duerchgangsverkéier do Meeschter ze ginn. Wat elo bleift, mer kommen nach op déi aner Aspekter mam Myriam Cecchetti herno zréck, déi dee Contournement do opwerft, mee wat elo déi juristesch Fro ugeet, ass et kloer, dass ee kann Erfolleg hunn, wann een esou e Recours areecht, virum Tribunal administratif, deen dann eventuell d'Europäescht Geriicht ka froen, wéi si dat gesäit, d'Applikatioun vun deeër Direktiv do op dee Projet Contournement. An déi, esou e Recours hätt ganz gutt Chancen. Hätt wierklech ganz gutt Chancen. An ech wëll do nach eng Kéier zum Schluss vun eiser Nott, do fannt Der nach eng Kéier déi eenzel juristesch Schrëtt, déi bis elo ageleet gi sinn. D'Gemeng Suessem selwer huet schonn esou e Recours agereecht, an zwar am Oktober 2016, wéi d'Regierung decidéiert huet, déi Variant zwee, déi jo duerch de Bësch vu Käerjeng féiert, Ech wëll betounen, de Bësch vu Käerjeng, net vu Suessem, de Bësch vu Käerjeng féiert, wéi dat do huet d'Regierung decidéiert, mer huelen definitiv déi Variant zwee duerch de Bësch un a mer schléissen all déi aner Varianten aus. A mär waren deemools der Meenung, a mär hunn eis och am Gemengerot do ganz vill dofir agesat, mer waren der Meenung, dass, dass dat, dass dat en Ulass genuch wier, fir déi Décisioun vun der Regierung elo schonn unzefechten, also elo schonn dee Moment unzefechten, obschonn d'Gesetz eigentlech, wat do applicabel ass, dat Lëtzebuerger Gesetz, seet, et kann nischt ugefecht ginn, wann en Avant-projet détaillé virgeluecht gëtt. Do sti mer elo de Moment virdrun. D'Geriicht huet eis do net als Gemeng Recht ginn an huet gesot, nee, der musst waarden, bis en Avant-projet détaillé virläit. An do si mer elo. Dat Gesetz hei erlaabt der Regierung, en Avant-projet détaillé virzeleeën. Dat ass eng grouss Etüd, déi definitiv ass, wou déi Variant zwee dra begrënnt gëtt, wou och gesot gëtt nach eng Kéier, firwat aner Varianten net a Fro kommen. a wou Kompensatiounsmoossname sollen och oder mussen zwingend laut där selwechter europäescher Direktiv virgeschloe ginn. Mer waarden also dorop, dass elo en Avant-projet détaillé virgeluet gëtt, a mer hunn eis bis elo erwaart, dass d'Suessemer Gemeng an hirer eegener Logik, wou se deemools verfréit laut dem Geriicht, gehandelt huet, no deer selwechter Logik, vue dass jo nach guer näischt um Projet wäert änneren, an der selwechter Logik och e Recours géif definitiv da maache géint dee Projet, deen elo soll virgeluet ginn. An elo liese mer mat Erstaunen an der Press, dass de Buergermeeschter vu Suessem schonn deklaréiert huet, dat giff elo kee Sënn méi maachen an hie giff sech elo affanne mat deem Projet, wéi en elo virläit. Dat heescht, no engem joerelaange Kampf vun deem Aarbechtssubkontournement, wou ech wëll betounen, all Parteien, de Mouvement écologique, d'Biergerinitiativ vu Suessem, Dran implizéiert waren a voll geschafft hunn. Do hutt Der. Mer hu Campagnë lancéiert. Mer hunn eng Broschür, ech hu se elo leider net hei, erausginn, wou mer erkläert hu firwat mer géint dee Projet do duerch de Bësch wieren. Mer hu se esouguer zu Käerjeng verdeelt. Mer sinn esouguer e bësse vun der Press attackéiert ginn. Dat hätt 40, 45.000 Euro kascht. Mee wann een verglach déi Campagne, dat war awer eng Campagne fir Opklärungsaarbecht ze maachen, firwat aus eisen Aen dee Contournement do eng schlecht Saach ass. Et war also eng ëffentlech Campagne, déi immens wichteg war, fir och emol zum Bewosstsäi vun de Leit bäizedroen. Wann een et vergläicht mat deem, wat elo dee Contournement wierklech kascht, ass dat natierlech e Klacks gewiescht. Mee de Problem ass, De Buergermeeschter vun der Gemeng Suessem huet elo deklaréiert an der Press, si giffen de Projet zwar net stëmmen, si giffen erausgoen, mee fir si wier de Match elo géint dee Contournement do eriwwer. Elo Elo zu dësem Zäitpunkt, wou e Recours virun de Geriichter grouss Chancen op Erfolleg hätt. Mär fannen, dat ass e Verrot un der Saach, dat ass de Geck gemeet mat deene Leit, déi joerelaang un deene Campagnen do geschafft hunn, sech immens vill Aarbecht a Méi gemeet hunn, fir de Leit z'erklären, och a perséinleche Gespréicher dobaussen, firwat dat eng schlecht Saach wier. Mär fuerdere selbstverständlech, d'Myriam kënnt nach vläicht herno drop zrëck, dass de Gemengerot elo emol zesummekënnt an dann doriwwer emol decidéiert, ob dat dann och d'Meenung vum ganze Gemengerot ass, vun all deene Parteien, déi do dra vertratt sinn, vun all deene Beweegungen, déi do dra vertratt sinn. A mer wäerten och den Aarbechtsgrupp Contournement zesummeruffen, fir elo doriwwer ze diskutéieren, ier elo se alleguerten an der Vakanz sinn. Ech wëll iwwerens betounen, dass d'Madamm Asselborn, d'Schäffin, déi och elo Deputéierten ass, gesot huet an enger Sendung vum 100,7 den 11 Abrëll 2018, si géif dergéint stëmmen. Si huet och gläichzäiteg gesot, si wier fir e Moratoire, soudass et ganz erstaunlech ass, wéi elo de Buergermeeschter vun der Gemeng Suessem do virgeprescht ass. Der fannt och nach Informatiounen hei dran iwwert eisen Asproch, dee mer gemeet hunn zu de Plans sectoriels. Do steet jo och de Contournement dran. Do hu mer en Avis ofginn. Dat ass eng Prozedur. Do mussen déi, déi interesséiert dru sinn, mussen sech un d'Gemeng wenden, déi dann eventuell déi Reflexiounen do opgräift oder och net. An do hu mer gesot, aus dem Plan sectoriel transport soll de Contournement gestrach ginn. Mer hätte gär, dass déi Coupure verte, déi komescherweis just ënnert dem Bësch Am Bierg, am Bierg wou Suessem usetzt, awer komescherweis beim Bësch ophält, dass soll de Bësch an déi an déi Zone verte wou en iwwerens ëmmer dra war, wou en ëmmer dra war no deem urspréngleche Projet, dass e rëm do dra kënnt an dass och an der.